Эфирда Апас хәбәрләре. Студиядә Гөлнара Сынгатуллина. Хәерле кич. Исәнмесез. Без сезне районда узучы иң соңгы яңалыклар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Чыгарылышыбызның төп темалары. Түбән Новгород шәһәрендә Сабантуй Татарстан Республикасын Апас муниципаль районы тәкъдим итте. Районда урып җыю эшләре тулы көченә бара. Шагабиев крестьян фермер хуҗалыгыннан безнең махсус репортаж. Район үзәгенең юллары төзекләнә, аларга асфальт юл түшәлә. Түбән Новгород шәһәренең Беренче май паркында татар халык бәйрәме Сабантуй тантаналы төстә узды. Бәйрәм Россия халыклары бердәмлеге елына багышланды. Сабантуйны оештыруда, Түбән Новгород өлкәсе татар төбәк милли-мәдәни автономиясе, шәһәр администрациясе, шулай ук Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы зур өлеш кертте.

Йөрәк түрләреннән түгелә. Йөрәк түрләреннән түгелә. Абыз муниципаль район башлыгы урынбасары Ленар Хантимиров, Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнехановның Милли бәйрәм,

Шөкер итеп яшәү, өлкәннәрне хөрмәт итү, гаилә иминлеген саклау, дуслык, татулакның кадерен белеп, Ватанны ярату кебек мәңгелек рухи кыйммәтләр буыннан-буынга тапшырылып килә. Ватандашларыбыз махсус хәрби операция барышында уртак идеалларны яклап кыюлык һәм батырлык күрсәткән бүгенге көннәрдә әлеге бәйрәмнең әһәмияте аеруча зур. Ул безгә халыкның көче бердәмлектә, традициягә турылыкта һәм әхлаки маяклардан тайпылмауда икәнен искәртә. Сабан туе мәйданы күңелле очрашулардан, кардәшлек тойгысыннан гөрләп торсын, яңа хезмәт казанышларына ирешүгә дәрт-дәрман бирсен. Чын күңелдән сезгә нык сәламәтлек, бәхет, иминлек һәм муллык телим. Дорогие друзья, уважаемые соотечественники, от имени Государственного совета, правительства Республики Татарстан

Татар халкының гореф-гадәтләрен, милли киемнәрен, ризыкларын чагылдырган күргәзмәләр урын алды. Апаслар үзләренең осталыкларын да күрсәтте, татар милләтенә, райондашларга хас булган шөгыльләр, кул эшләрен тәкъдим итте. Без бүген Нижгар өлкәләренә килдек, үзебезнең Апас районын, менә рус халык әйберләрен инде шулай без представлять итәргә килдек. Алмалар алып килдек, үзебезнең кечкенә генә выставкабыз белән. Үзе баша матур итеп киенеп, шулай итеп бик күп теләкләр теләп, матур итеп бәйрәмнәрне уздырып кайтырга язсын безгә. Меня зовут Эльвира, мы с Апасовского района, представляем русское подворье. Лавка у нас русская, народная. У нас есть станок ткацкий, есть матрешки, есть вышивка, есть

Мы приехали э, из Сормовского района. Мы сами из Татарстана. Мы живем 10 лет уже здесь. А нам очень нравится сегодня организация праздника. И вообще вот организовали для нас блины, там э, все что угодно на татарском стиле. Благодарю. Это очень приятно. Апасның мәдәният хезмәткәрләре, үзешчәннәре зур сәхнәдә моңлы җырлары, дәртле биюләре белән чыгыш ясап, бәйрәмгә ямь өстәде. Уен мәйданчыклары да эшләде. Халык уеннарында

Традиция нашей борьбы развивается в таких регионах, как Нижегородская область. Сабан туеның йөзек кошы булган крәш мәйданы көчле егетләрне җыйды. Хәр үлчә авырлыгы буенча җиңүчеләргә район башлыгы исеменнән саллы бүләкләр тапшырылды. Баш батыр исе махсус бүләккә, тәкәгә ия булды.

Күрештерде. Күңелле сәяхәт бәйрәме оештырган апаслар күңелендә дә онтылмаслык тәэсирләр калдырды. Шагабиев крестьян-фермер хуҗалыгында урып-җыю эшләре бара. Биредә 1850 гектарда чәчү җирләре бар. 1454 гектарда бөртеклеләр, 335 гектар мәйданда көнбагыш һәм күпьеллык үләннәр чәчелгән. Кырлар муллыгы, байлыгы, тигезлеге, чисталыгы белән сокландыра. Хезмәткәрләр эшне Морзалар авылы янәшәсендәге 160 гектарлы көзге бодай кырында дәвам итә. Кыр алтынга манылган, башаклар тук, басу тулы техника. Бар да үз эшендә. Уракка егерме җиденче июльдә чыктык. Скипетр сортлы бодай үстердек. Әлеге көзге бодай кырыннан уртача бер гектарга 50 центнер икмәк чыга. Морзалар һәм Урта Биябаш авылларында Көзге бодай чәчелгән. Аннан арпаны урып-җыю эшенә керешәбез, ди Шагабиев хуҗалыгы җитәкчесе Илнар Шагабиев. Хуҗалыкта уналты кеше эшли. Механизаторлар язын чәчүдә, көзен урып-җыю эшендә. Биш комбайнчы иртәдән кичкә кадәр икмәк язмышы өчен көрәшә. Быел кырга өстәмә ике яңа комбайн чыккан. Эш оешкан төстә бара. Урып-җыюны ундүрт көн эчендә тәмамлау максаты белән эшлиләр. Хезмәткәрләр көнгә өч тапкыр кайнар аш белән тәэмин ителә. Каратунда яшәүче Мәсгут Фәйзуллин быел да комбайн штурвалы артына утырган. Биредә иң тәҗрибәле механизаторларның берсе ул. 45 ел буе техника арасында кайный. Шагабиев организация янсында алгынчымы, җиденчеме җылмы соң инде. Пенсиядә инде мин, 66 яшьтә хәзер. Әйткәч, эшлисең инде, нишлисең. Өйдә ятып та булмый, өйдә нишләп бетәр, җүләрләнсең. Самода авылда, колхозда да эшләдем.

Техника иярләү серләрен яхшы белгән яшь механизатор сынатмый, намуслы хезмәт итә. Сагабиев Иннарда менә дүрт елдан бирле эшлим. Бүгенге көндә без менә озимой бодайга чыктык. Чыкканга өч көн инде алар. Чыгышлары бик әйбәт, 50-гә якын чыга. Бик әйбәт кырлар, җангырлар жауганчы, исән-сау, матур гына җыеп алырга инде уборкаларны. Тырышып чәчкән, тырышып агулар сипкән, тырышып үстердек инде, карап, исән-сау матурына җыеп алырга инде бетебезгә. Түбән Биябашыннан Рәшит Җаббаров 30 елдан артык авыл хуҗалыгы берләшмәсендә эшли. Соңгы елларда Шагавиев крестьян-фермер хуҗалыгына килгән. Икмәк язмышы өчен ул, улы Рушан белән бергәләп, өлеш кертә. Минем исемем Запаров Рәшит. Алтынчы сезон комбайнда эшлим. Быел да моторына шулай җайлап чыгып киттек. Бераз погодалар, яңгырлар жаугалый да. Ну, ава торган сорт булмады безнең, сортлар әйбәт теге. Тәбәнәк сорт инде, башаклары зур, аның саламы кечкенә. Шуңа күрә алмаган әйбәт кенә, теге җилләп китә, җаңгыр жауса да куркыныч түгел. Әкрен генә шулай эшләп барабыз инде. Шул калганнар бар да әйбәт кебек инде, зарплаталар әйбәт, ашаулар әйбәт. Аннары менә ике жыл подряд безне җал әйтергә алып җөрделәр хуҗалар. Алдагы җылны Дубайга бардык, былтыр Египетка барып кайттык шулай матурына җал әйтеп. Кыш көне җал әйтәбез, җәй көне бераз тырышып эшлибез инде. Рушан Җаббаров Казанда югары белем ала, җәйләрен исә туган җире кырында уздыра. Кулы эшкә ятып тора аның. Мин Казан дәүләт аграр университетының дүртенче курсын тәмамладым. Быел менә күнекмә эшләрендә Кыпкаш Агабиев хуҗалыгында зерновой комбайнда эшлим. Инде икенче ел, барысы да әйбәт, ватылмыйча, исән-сау эшләп торабыз, Аллага шөкер. Суктырган икмәкне түкми-чәчми кырдан ташып тору КАМАЗ шоферларына йөкләнгән. Бар гомерен руль артында уздырган Зөфәр абый Галиуллин да алар арасында. Уборкалар менә башлап җибәрдек, әйбәт бара. Шагабиевлар чакыргач, бераз җилләнеп эшләп булышырга дип чыктым әле. Белмим, ярымнан никер болай. Җаңгырлар бераз җаугалый да, ну, җаңгыр җаумаган арада эләктереп алырга җитәбез инде, шунда тырышабыз. Менә бүген көн әйбәт әле, Аллага шөкер, бик әйбәт. Хәйдәр абый Зәйнетдинов та хуҗалыкта күптән үз кеше. Кырда да, амбарда да очратабыз аны. Уборкада бүген көндә биш комбайн эшләп тора. Бөтенесе үзебезнең район җегетләре, матур иттереп кенә. Иртән шул чык төшсә инде, бераз соңрак башлыйбыз. Озаграк иттереп, кичкә анда сәгать уннар да була инде. Җигерме җидесе көнне июлендә Чыктык, беренче, беренче көнне матур иттереп э, ташыдык. Э, уртача урожай 48 центнер бер гектарыннан. Матур гына иттереп эшләп барабыз. И шулай ук ике үзебезнең техника ташып тора Связка зерна продуктыга без э, реализация алып барабыз мотор иттереп. Складта сол ташыганнар э, ике машина ташып тора. Көнгә эшәр дүтәр рейс ясыйлар. Связка генә генә. Җегетләр инде матур гына комбайнерлар да, механизаторлар да матур гына иттереп эшләп баралар. Э, ашау мәсьәләсе ике мәртәбә ашатабыз. Э, э, читтән машиналардан нанимай иттек. Яңгырга карап, бүген яңгыр яуса, иртәгә аязнанып китсә, без аларны иттереп тормыйбыз, тырышабыз тизрәк кенә алырга. Әле тем более быел шундый елда әйтүләре буенча яңгырлы була. Без анарга карап тормыйбыз, тырышабыз тизрәк кенә Вакытны әрәм итмичә, тизрәк җыеп алуны. Складта тау-тау иелгән бөртекләр һаман да арта бара. Җирдә аунап яткан бер бөртек тә юк. Тырыш хезмәткәрләр лауларны кабул итеп, барысын да чисталык-пөхтәлек белән чистартып, урнаштырып бара.

Махсус хәрби операциядән кайткан Апас егете хезмәтен дәвам итә. Апас егете Раил Сафин махсус хәрби операциядән кайтып, кабаттан яраткан хезмәтен дәвам итә. Хезмәттәшләре янәшәсендә сызланулары да, үткәннәре дә, вакытлыча булса да, онытылып тора. Тылда, Гродыскы направлениеларда җәрәхәт алдым. Кулга эләкте. Кул белән комиссар әйттеләр. Раил энергетика көллиятен тәмамлагач, берничә ел Казанда хезмәт итә. Аннан районның электр челтәренә эшкә кайта. Яшь белгечне коллективта бик тиз үз итәләр. Егет өч ел эшләгәннән соң, контракт төзеп, 2024 елның июль аенда үз теләге белән махсус хәрби Операциягә китәм. Егерме дүрттә,
егерме дүртнең июлендә контракт төзеп, СВОга киттем. И егерме бишнең июлендә, июль ахырында комиссовать иттеләр. И опять-таки кайттым, хәлгә керделәр, яңа должность согласовать иттеләр. Алдан электромонтер булып распределение булып җөргәндә, урамнарда, баганаларда җәлдерәй генә эшләп, хәзер менә кайткач, хәлгә керделәр, башка должность согласовать иттеләр, җылыда гына инде. Как говорится, сидящие эшбирделәр. Раилгә алгы сызыкта булырга да, дусларын югалту ачысын татырга да туры килгән. Үзе дә авыр тән җәрәхәтләре алган, катлаулы операцияләр кичергән. Раил Сафин бүген дә дәвалануларын ала, шул ук вакытта хезмәтенә дә кире кайткан. Хатыным бар.
Өч яшьлек кызым бар, Аллага шөкер, садикка җырып тора. Садик мәсьәләсе буенча да администрация булышты. Болай бик яхшы инде. Хәлләр семьяда да, эштә дә, в общем да.
Апас, Кайбыч, Буа, Тәтеш, Кама Тамагы районында яшәүчеләр игътибарына. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру, югары сыйфатлы материаллар, вакыт белән сыналган технология һәм әлбәттә инде безнең осталарның алтын куллары. Менә ни өчен Алтын кул оешмасының пластик тәрәзәләрен сайларга кирәк.

Җиләкләрем, җиләкләрем, сусылдасыз татлы да, мәхәббәтнең үзе кебек ләззәтле газаплы да. Апас аренага спорт яраткан һәм сәламәт яшәүгә тартылган олысы-кечесе килде. Бигрәк тә балалар һәм яшь әниләр күп иде. Шулай ук районның өлкәннәре дә активлык күрсәтте. Сегодня в рамках нашего мероприятия проводится фестиваль Күрше.

Дәртле көйләре һәркемне биергә чакырды. Шулай ук бушлай тәкъдим ителгән күрше коктейле бик тәмле һәм эссе көндә суыну чарасы булды. Һәр почмакта җанлылык күзәтелде. Мауктыргыч остаханәләр яныннан кеше эзелмәде. Биткә, кулга, беләкләргә матур бизәкләр төште. Агачтан брош, магнитлар, алкалар, 3D стикерлар ясалды. Беләзек үрү серләренә дә төшенделәр. Әлбәттә, кичә бүләкләрсез генә узмады. Бәйрәм барышында бушлай лотерея уйнатылды. Катнашучыларга сюрприз әзерләнгән иде. Күрше логотибы төшерелгән кружоклар, алдынгылар хәрәкәте футболкасы,

Әлеге кешегә соңыннан бүләгебез булачак.
Бәйрәмнең иң күңелле ноктасы күбекле дискотека иде. Балаларның ничек шатлануын, бар дөньяларын онытып уйнауларын, хәтта күбек бәреш уйнауларын күзәтү үзе бер рәхәт. Физкульт ура зур спорт күңел ачу уены кысаларында мастер-класслар, викториналар, төрле мавыктыргыч уеннар оештырылды. ГТО нормаларын тапшыручылар да булды. Олысы-кечесе бер сафка басып, физик күнегүләр ясады. Йөгереп килүчеләр дә булды. Сәләт иҗат үзәге, ЗАГС бүлеге, Яшьлек үзәге, район Туган якны өйрәнү музее, район үзәк китапханәсе, социаль яклау идарәсе коллективлары төрле ял чаралары һәм уеннар бүләк итте. Мы очень надеемся, что вам здесь все понравится. Также сегодня Людмила Сергеевна для вас проведет разминку и большую физкультуру, а также а, Лилия Ильгизаровна проведет флешмоб. Социаль яклау идарәсе когнитив сәләтләр, реакция, һәм игътибарга юнәлдерелгән күнегүләр белән уеннар оештырды. Төрле буын вәкилләре, балалар, аларның әти-әниләре, шулай ук өлкәннәр үзләрен сынап карады. Әлеге спорт бәйрәменә районның үзәк китапханәсе коллективы да кушылды. Сәләт иҗат үзәге, ЗАГС бүлеге, Яшьлек үзәге остаханәләре яныннан кеше өзелмәде. Алар кул эшләре буенча төрле остаханәләр оештырды. Шулай итеп, райондашлар җәйге бер кичне әнә шулай күңелле уздырды һәм сәламәт яшәү рәвешенә багышлады. Зарланмый, сагышка абынмый, ялгышка рәхмәт әйтеп яши.